Pisalema ya makumenharhu ntlhanu, We hosi, hlasela lava va ndzi hlaselaka, u lwa ni lava lwaka na mina. Teka xitlhangu lexikulu ni lexitsongo, u ta, u ta ndzi ponisa. Khoma tlhari ni xihloka, u lwa ni lava va ndzi hlongorisaka. Ndzi tshembise leswaku u ta ndzi lwela, Lava ringetaka ku ndzi dlaya a va nyumisiwe va tsongahatiwa, a va tlherisiwe va khomiwa hi tingana. Lava ndzi tshamaka xikungu a va fane ni mungu lowu hahisiwaka hi moya, ntsumi ya hosi a yi va hangalase. Laha va taka hi kona, a ku ve ni xinyami ku tlhela ku rheta loko ntsumi ya hosi yi ri karhi yi va hlongorisa. A ndzi va dyohelanga nchumu, kambe va ndzi rhiya hi ntlhamu. Va cela khele leswaku ndzi wela ka rona ndzi fa. A va humeleriwe hi khombo leri va nga ri langutelangiki. Ntlhamu lowu va wu rhiyeke a wu phase vona wu va dlaya, kutani ndzi ta tsaka hikwalaho ka hosi, ndzi tsakisiwa hi ntirho wa yona wo ponisa. Ndzi ta vula hi mbilu ya mina hinkwayo ndzi ku, A ku na la fanaka na wena, we hosi, hikuva u kutsula swisiwana eka lava va swi xanisaka, u lwela vapfumari eka lava va tekelaka swa vona. Vanhu va mavunwa va yima ehubyeni, va ndzi tengisa ehenhla ka leswi ndzi nga swi tiviki. Ndzi va endlele leswinene, kambe vona va ndzi endlela leswo biha. Va ndzi tumbelela va lava ku ndzi dlaya. Loko va vabya, mina a ndzi ambala leswo khwaxa, ndzi titsongahata hi ku titsona swakudya, ndzi va khongelela ndzi vuyelela. A ndzi ya hala ni hala, ku fana ni loko ndzi tirhela makwerhu kumbe munghana. A ndzi rila ndzi langute hansi, ku kata loko ndzi feriwe hi manana. Kambe loko mina ndzi khuguka ndzi wa, va tsaka ngopfu, va hlengeletana, va ta ku ta lwa na mina, va tiendla vanhu vambe lava ndzi nga va tiviki, va tshamela ku ndzi sandza. Vanhu lavo homboloka va ndzi hlekula wonge ndzo va ni malundza, va ndzi pfupfela. We N'wini wanga, u ta hlalela swilo leswi ku fikela rini xana? Ndzi ponise emavokweni ya swigevenga leswi, u ndzi kutsula eminwalweni ya tinghala leti. Kutani ndzi ta ku tlangela emahlweni ka hlengeletano leyikulu, ndzi ta ku dzunisa exikarhi ka mitshungu. U nga pfumeli leswaku valala va mina va tsakisiwa hi khombo ra mina, hikuva a ndzi va dyohelanga nchumu. Lava va ndzi vengaka ntsena, u nga va tshiki va tshunyetana-tshunyetana ha mina. Leswi va swi vulaka a swi rhulisi mbilu. Va vulavula ntsena makungu ya ku kanganyisa vanhu lavo rhula etikweni. Eku vulavuleni ka vona va ndzi lumbeta ngopfu, va ku, Hakunene, hi swi vonile hi ya hina mahlo. We hosi, swi voniwile hi wena, u nga tshuki u miyela, u nga vi kule na mina, we n'wini wanga. We Xikwembu xanga, suka u yima u ndzi vulavulela, u ndzi biyelela emhakeni ya mina, we n'wini wanga. We hosi, Xikwembu xanga, ndzi lwele, U kombisa leswaku a ndzi na nandzu emahlweni ka wena. U nga pfumeli leswaku valala va mina va titsakisa hi mina. U nga va pfumeleli va tidzunisa va ku, Aha! Namuntlha hi kumile leswi ku nga khale hi ri karhi hi swi navela. Va nga tshuki va ku, Hi n'wi kotile. Lava tsakaka loko ndzi ri ekhombyeni Hinkwavo a va hlanganisiwe tinhloko, a va khomiwe hi tingana va nyumisiwa, vona lava tikurisaka emahlweni ka mina. Kambe lava tsakisiwaka hi ku khana ka mina a va be nkulungwana va ku, Hosi Xikwembu xi dzuneka ngopfu, xona xi rhandzeke leswaku nandza wa xona a humelela, kutani ndzi ta yimbelela ndzi twarisa ku lulama ka wena, ndzi ta ku tlangela masiku hinkwawo.